President Emeritus, Dr. Ugo, Prim Ministru Emeritus, Dr. Gonzi, familja ta' Dr. Tabone, ħbib, jekk Dr. Ugo ħassu li li se jgħajtu superflua se wara jien. Jien fost dan kollha li smajna l-lejla L-inqas waħda li naf dwar Dottor Tabone, minkejja li bdejt żgħira fil-politika imma qatt ma kelli l-opportunità li jiena nsir nafu mill-qrib. Aktar minn kollox, kelli x-xorti li nsir naf daqsxejn lil Missis Tabone dan l-aħkar u llejla l-ħin kollu naħseb fiha. Għaliex dak li ntqal dwar Doctor Tabone fil-kuntest tal-familja tiegħu, Jiena mill-ftit li sirt naf lil Mrs. Tabone, naħseb iktar ir-raġel tiegħi sar jafha għax peress li l-belt, allura kien ikollhom ħafna konverżazzjonijiet dwar il-belt taf intom dawn tal-Valletta City jibqgħu Valletta City dejjem. Imma li kont nammira Missis Tabone u allura bilfors ridt nammira wkoll lil Dottor Tabone għax hi kienet tirrifletti l-relazzjonijiet mill-aqwa ta' is-sens tal-valur tal-familja kien meta Sirt President u bdejt fl-Erbgħa ta' April fil-ġurnata tal-ħatra tal-Presidenti u fir-Repubblika kont immur nagħmel il-bukketti tal-ward fuq il-monumenti tal-Presidenti li ħallewna. U dejjem infallibbilment u nnaqqu San Ġiljan il-Balluta f'April jekk jaħsel jaqbad it-tajjar, jiġifieri r-riħ, u Diċembru iktar u iktar jekk hemm il-bard. Misis Tabone kienet tkun hemm, ħdejn il-monument ta' Dottor Tabone, imma mhux biss, kienet bilfors trid tkellmu u trid tgħidlu xi ħaġa, ċens jien hawn u insomma u affarijiet oħra mill-isbaħ u tir u verament kien ikolli aptit ngħannaq U kif ngħid lit-tifla tiegħi ngħaffeġ fiha hekk għaliex il dik l-affinità li ma spiċċat qatt. U allura jekk ma tispiċċa qatt meta l-persuna l-oħra ma tkunx hemm, aħseb wara meta l-persuna tkun hemm. U allura dan din hi xi ħaġa li jiena bla dubju ta' xejn nammira f'Doktor Tabone u Missis Tabone. U allura għalija l-aktar affarijiet li forsi llejla nixtieq ngħid li mill-bogħod jien x'deherli u x'fhimt dwar Dr. Tabone u rrid nirringrazzja lil kull min tkellem għaliex qarribtuni iktar lejn il-persuna biex nifhem u nagħraf kemm kien persuna ta' valuri kbar. Valuri kbar li għamlu unur kbir lil pajjiżna, għaliex li ma kinitx pereżempju d-dedikazzjoni tiegħu u l-mod assidjuż li kien jaħdem bih u l-preċiżjoni li ħafna minnkom kontu qed titkellmu bih dwaru, bla dubju ta' xejn qatt ma kien ma kien jirnexxielu jagħmel dik il-breakthrough fuq it-trawkoma. U ma kienx breakthrough li ta prestiġju lilu personali jew xi impjieg mal-ħu imma kien fuq kollox viżibilità mill-aqwa hemm għal pajjiżna. Min-naħa l-oħra nemmen li fil-mixja twila fil-politika l-aktar l-aktar valuri li trid tistrieħ fuqhom u li jsostnuk huma l-valuri tal-onestà u l-integrità u jiena minn dan konvinta minkejja l-fatt li jiena ma kontx ma kontx nafu mill-qrib. Imma li naf żgur li fl-81, għaliex ma, Dottor Tabone ma għex żmien faċli fil-ħajja politika ta' pajjiżna, hawnhekk hawn Dottor Ugo u Louis u insomma, hawn ħafna minnkom li għextuhom dawn, għexthom jien fuq in-naħa l-oħra tal-ispettru. politiku. Ġifieri nħares lejkom hekk, l-esperjenza tiegħi hija esperjenza li nistqarr magħkom ma kinitx waħda mill-isbaħ esperjenzi ta' ħajti, però dak il-mument fejn Dottor Tabone sar President u li illum jien naf l-esperjenza li tkun President u li b'xi mod jew ieħor minkejja li jiena forsi npaċpaċ ħafna iktar minn mill-Presidenti l-oħra kollha ta' qabli, jiġifieri jiena l-ispon mhux il-passjoni ma rnexxilix nissabsajdja daqskemm Doctor Ugo, irnexxilkom inkom u però mhux partiġġjana, ġifieri mhux bla dubju ta' xejn qatt anzi, ngħidilkom il-verità, nitlob li qatt ma niżloq għaliex Alla ħares xi ħadd tappan il-Presidenza tagħna. Imma Dak ma kien żmien sabiħ. Ma kien żmien faċli. Sa smajt 'il Philip jgħid, kien qed ir-rakkont. Ma bla dubju ta' xejn u l-Doctor Ugo. Żgur li ma kienx, jiġifieri minbarra jien, mingħajr ma naf il-persuna. U illum napprezza aktar għaliex minn hawn ġew nista' nifhem aktar. Dan kien żmien Ta' diqa. Kien ta' diqa għalih personali imma kien naħseb li kien ta' diqa wkoll għal pajjiżna għaliex mhux naħseb nemmen li kien żmien li Alla ħares ikollu jerġa' jiġi fuqna għaliex ma jagħmlilniex ġieħ ma anzi jiena nħares lura u ngħid forsi stajna rriflettejna aktar. U allura l-issue ta' djalogu li ħareġ ħafna fir-rakkonti li smajna llejla li kien tant jemmen fih Dottor Tabone, naħseb hemmhekk inqasna milli niddjalogaw biżżejjed biex we overcome the challenges li kellna, l-isfidi bejnietna. Waqt li qed inqalleb sibt interview li kien ta lil Steve Mallia, lil Steve Mallia. Kien fin fit-2002 da, propju fit-tnejn ta' April tat-2002. U propju tkellem u slitt paragrafu fuq l-issue tal tal partiġġjaniżmu, tat-two-party mentality. U xtaqt naqrahulkom. Għalhekk, bl-Ingliż dan, u ħallejtu hekk kif inhu biex ma nagħmilx traduzzjoni oħra. Mela, this two-party mentality makes me exceedingly angry. I have been against colonialism ever since I could reason, and that was why I entered politics, to help achieve independence.

or not and convert our people. The foreign part of our culture is appreciated more than our own, which we Maltese are building up slowly and not very easily. This is what offends me. U hawnhekk naħseb li hawn riflessjoni sħiħa ta' ta' prinċipji li ggwidawh f'ħajtu. L-issue ta' two party mentality, il-partiġġjaniżmu qisna klieb tal-buf meta antikament kienu jġellduhom. Il-kwistjoni tal-kolonjaliżmu, u hawnhekk toħroġ il-patrijottiżmu li Doctor Hugo għalaq biha, u naturalment ukoll is-serviliżmu li kultant jiena nħoss li għadna ma ħriġniex kompletament. Ikolli nistqarr, u jiena bħala persuna min jafni li jiena persuna diretta, inħoss li Għad għandna x'naqdfu biex tassew kulħadd ikun konvint mill mill u jkollu l-kunfidenza fih innifsu. Xi ħaġa oħra li tolqotni u komplejt nikkonferma mill minn dak li smajt illejja hija li kien professjonista etiku. Kien professjonista etiku. Qed insemmiha din partikulari għax din ukoll xi ħaġa li Inħoss li llum qed tintilef wisq fis-soċjetà. Il-kelma li tkun etiku u rispettuż saru f'dizzjunarju u ma nsibuhomx faċli. U allura nħoss li Doctor Tabone stands for this, jiġifieri meta nikkommemoraw aħna u niċċelebraw ħajja mimlija daqshekk ta' dil-persuna li tant tat, Inħoss li qed nagħmluh ukoll biex ikollna mudelli. Mudelli forsi għal tal-età tagħna kellna mudelli imma naħseb li xorta rridu nibqgħu niftakru għaliex tant hawn aljenazzjoni li faċilment nitkaxkru imma mbagħad għall-ġenerazzjoni ta' warajna ferm aktar u aktar. U fuq kollox imbagħad jiena nqisu bħala politiku ta' prinċipju imma xorta leali għaliex din hija xi ħaġa wkoll li nħoss nieqsa fil-politika, di dejjem ħassejtha minn ċkunitni jien u għadni nħossha sal-lum. Li inti f'partit politiku tgħid il-fehma tiegħek u jkollok il-libertà li titkellem mhix mhijiex daqqa lill-partit. Anzi jiena dejjem nemmen li iktar ma tkun tista' titkellem b'sinċerità u twassal il-fehma tiegħek u jkun hemm spazju biex tagħmilha di, iktar tista' tagħmel ġid lill-partit u tista' tagħmel ġid fuq kollox lill-pajjiż. U allura għalija Dottor Tabone minkejja li ma kellix ix-xorti li nsir nafu mill-qrib imma minn ftit li jiena kelli l-opportunità, illejla smajt ħafna imma ukoll li nistaqsi u li nfittex, Dottor Tabone huwa mudell, mudell mudell ta' ta' l-għaqda tal-familja, tal-valur ta' dak il-fundament tal-familja li fuqha trid tistrieħ u għandha tistrieħ is-soċjetà, soċjetà li tkun b'saħħitha, soċjetà li tkun altruwista, soċjetà li tkun pożittiva. Imma wkoll huwa politiku li fil-fehma tiegħi kkontribwixxa bil-kbir lejn pajjiżna, politiku ta' lealtà u ta' prinċipju, u professjonista mill-aktar etiku. U allura jalla pajjiżna jkollu ħafna aktar Doctor Tabone, jgħid, f'pajjiżna. Grazzi.